Tukverh show i ina rawn thlentu te chu Mercy Pet Care, Ramhlun Venglai, D-Tree Business Enterprise, Ramhlun North, Bay Out, Dawrpui SBI hnuai, MNR Enterprise, Millenium Centre, Isaac Jewellers, Millenium Centre,

Naute ka lo pai reng mai kum nih lai liam ta pai ve thei ta lo emaw tih hnuah Lalpa ka va lawm em. Ka fapa ka taksa min ṭuanpui a ni tih ka hriat aṭang chuan ei ṭha chi tin reng ka ei a.

I lo pian nia ka mal chunga ka pawm che tluka hlim na nasa hi ka la nei ngai lo asin. School tha berah ka luh tir che a, i tana insen hi ka va inhuam em. I len hunah doctor i zir dawn nia aw. Ka rute. Unga maka JC in namdei rui an man a, lo kal vat rawh. Ui, ka duh lo, Lalpa, ka fapa in rak zu ti ve maw? A ni thei lo, min pui rawh Lalpa, ui, Bawihte. In fapa khan damdawi a khawih ve reng a nia, tih tawngkam tluk a thin, tiṭhawng hi nu leh pate tan a awm dawn em ni? Chaw ei a tui lo, zana an mu thei lo, rual an pawl ngam lo, chawp leh chilin thawk leh khatah tih danglamin an awm a, tihngeihna a awm lo, center leh Pathian mite hnenah an tlan nghal chuk chuk a, an fate dam lai chu an sun nghal ngawih ngawih mai a ni. A tawng ve lo ten an hrethiam lo va. An diriam a, nu leh pa te turah seng leh Pathian phuba lakna kan ti a, a tawng ve chhungkua te erawh in hrethiam in an inlei nat tawn thung a ni. Drug addiction kan tih hian drugs tel lo a awm thei lo a in ngaih tlatna, taksa leh rilru in a lo a awm thei tawh lo a in ngaihna hi a ni. Hei hian nasa takin taksa rilru leh thlarau a khawih chhia a, chhungkaw nun a ti hrehawm em em a ni. An zia a inthlak a, drug addict te chuan mi pangngai ang pha tawh loin an inhria a, an inkil tawih a, an rilru a no a, dam reng chung siin chhawrhleih theih lovin an awm a, an damdawi mamawhna avangin ni danga an tih duh ngai loh ruk an ruh a, dawt an sawi a, taksa khawl hrang hrang a tihchhiat avangin hrisel lohna chi dang dang a kai chhuak a, nun a pawt tawiin nun beidawnna an nei nasa em em a ni. Khawtlangin an hmuh sit leh chuan ngai lovin anmahni hi an inthlahrung a, an inkil tawih em em a ni. Aw, damdawi hmansualah hian pun lam nge kan pan tlem lam chuan inven theih dan a awm em? Ruihhlo hmansual chungchangah hian Thil hrang hrang a sawi theng a, zin a kan ngaihthlak ang khan a ei chi te in chi te i khang chi hrang hrang ka awm a. Ein chiu chi bik ah hi chuan an hman common ber proxy vawn leh number four hi ni ta mai a. Proxy vawn ah rawn tam hluai lai a awm a, an tlem leh deuh a, number four hian an luah lan leh a. Eh a man a hniam rual rual hian market kha a tam tihna a ni mai a, chuan ti thar pawh an tam zel a. I. Mahse langin entina tun hmaah inchiu a ke pan so lei luai kan ti ang chi te erawh kha chu kan tla hniam a, i syringe hman tawm chung changa te an lo fimkhur a, syringe pawh NGO ten kan pe tha a, a thianghlimin an inchiu dan te pawh thianghlim sawt a, chuvan chuan tun hma ang em em kha chu kan ni ta lo, amaherawh chu a ruka inchiu hi chuan tam ang ka ring, tin NGO entinain Aizawlah Mizoram pumpuia hianin hetiang lama thawktu NGO hi sawmthum Atanga sawmliin kar bawr hi kan awm ta. Aizawla ringawt pawh sawm pathum kan awm ta. Aizawla hian msax lampangin a target min pek atang hian IDU hi chu sanga bawr vel tur anga ngaih a ni ta. Chu pawh chu exact figure kha sawi thei lo ta. Chuan chutah chuan. IDU kha han sawi fiah lawk. Aw IDU kan ti mai tinia ka sawi ka tih pan a ni. Injecting drug users in chiu thin bik aw kha IDU kan ti a. Kha ang ang kha chu. Tunah hianin ka sawi ta ang khan number four man a tlawm rual rualin inchiu hi chun pung zel an intih hmuh hma em em a ni. Chuan damdawi dang chungchangah erawh chuan Anti nan tunah i a khuh. Ani chuanin rem lam kan la pan lo nasa tihna ni chu tiraw? A ni thei a, tin kan vanduaina pakhat pawh Geographically hian kan location-a hi drug route hi kan ni reng dawn niin a lang i, a chhan chu Myanmar nena kan border te zau ropui si ka inveng hneh chhuah si lo a, tunah te pawh map chungchangah te kan buai chho leh ti khan. Chuvang chuan ruih theih thil ai chuan kan feel him tak takin ka ring lo a, chulai chu kan hruaitute pawhin an hriat thiam a, eng angin nge ruah hmanna an siam tam zel pawngai a, tin a ei leh in chungchang, a ei chi te in chi chungchangah hian e tinan a tam ber chu damdawi dawr atanga an lei nia damdawi dawr atanga awlsam te an lei theih hi tam tak a ni ta example pakhat lek lo sawi ta ila alprazolam e doctor prescription te lo chu an lei theih lo anga ngai ni amara chu an lei na sa lutuk chu mi awmzia chu prescription tel lo in damdawi dawr te pawhin an pe na sa ti kha chiang renga heng ang kawngah te in khuah khirna te dan kan aw kan tan rual a tul a chumi ni lo chuan hemi kawngah hi chuan kan filim tak tak lo anga kan Tin, thalaite eh tia han ngaihtuah mai hianin engvang nge drug addict an tam kan ti hian thalaite kan chep ti te awm ta. Thalaite na tana recreations hmun engemaw kan nei lovang hian i engemaw tal chuan tem thin. Ah drug addict hian an sim ve vang vang a, amarawh chu a ti leh thin an tia hei kum sawm hnuah te hian heti khawpa sim har hi engtin nge damdawi hian eng engti takin nge taksa ah hian hna a thawh. Hemi substance abuse ah hi chuanin A stage kha awm ta, tirah an ti chhin a, chumi hnu atangin an hmang sual a, a hman sual atangin a ngaihna tak tak addiction stage an lut a thin ni. A experimentation anih chuan an han tih chhin chakna vel a thenah chuan tih chhin chak ve hrim hrim te then chu thian te chak tih tir vang te chutah an han hmang sual a, a tah hi chuan in an la banchhan thei. tam tak chuan mahse addiction stage anih chuan thil chi hnih lo lang ta a addict stage an tan tawh chuan an tih loin withdrawal a chiri a suffer kan tih khan nei anga tin tolerance kan tia chu chu a dam dawi a dose an mamawh zat hei a sang tel tel ang khang thil pahnih kha lo thlen tawh chin ah chuan addiction stage ani tawh ta a in chiu kher lo ah pawh dam dawi dang hrim hrim ah pawh chuan kha khan in thluak ah khawih dang lam a han nei ta chuan khawih dang lam a han nei tak vang khan kha dam dawi a tel chiah khan an mahni hi normal an lo ni ta zawk ani

Mahse kan lamah chuan kan promote kan sawi tam duh lo ta. Amar chu hei chu a chiang a, eng emaw chenah chuan a harsatna a tak tak awm tawh a chhan chu hei nichin kha ni sawi zuaiin ka hria a recovered addict te hei ngei tawh tih te an awm a ri tak ngei tawh te an awm ta. Mahse anmah nia tirah khan a nuam an tih tak tak lai kha an thluakah lo in record tawh si a. Chuan kum sawm anga atanga sawm panga te pawh ngei mahse Engemaw thil ho te hian a trigger a, ih mi in chiu lai a nuam ti hmel an hmuh hlek te hian anmahnia insum zawh lo khawp a, aw an lung a leng anmahni khan a rawn kai tho ta, tlu leh te in awm thei ta ni, chuvang chuan chu chu brain brain lampang a khawih tih chiang em em tur chu a ni ta, kha enge thenkhat chuan meizial aw rilru te pawh a tel vek. Ahh, meizial te pawh, sahdah te pawh kha tiang hani vek tho. Aw, heti khawp hianin drug addict damdawi hman sual hi kan buaipuina a rei tawh em em a, kan thalai te pawh a suat nasa tawh em em a ni. Tah hianin Kohhran ang te, khawtlang leh sorkar ang te hian hma kan la tawk i ni hria em? Hma bak kan nei i ni hria em? Ahh, ruihhlo enkawlna chungchang hi chuan kan thawkho tha viau a. hi kan theih chin chin ah chuan khawtlang lampang te kohhran te amah rawh chu kan hriatthiam dan hi inchin lo a lai hi tlem a kan siam danglam anga inka hria entir nan ruihhlo enkawl na leh a buaipui a do kawng ah hian a supply lampang te a demand a supply lampang a kal kawng a damduai lo tih dan chah tih te a demand ah a mamawh na tih tlem te harm reduction kan tih damduai vang harsatna lo thleng thei tih nep te heng hi thawk kawp vek tur ani ta. Chu chu kan la thawk kawp thiam tawk lo niin a lang a. Tin, damdawi enkawlna chungchang bika damdawi vanga harsatna te enkawlna chungchang tuna programme kan neih tam ber hi HIV nena inkaihnawih in a kal a ni maw? Chutiang a nih vang chuan HIV nena ka inkaihhnawih a kha duhdan a rawn neih si chuan keinin Tha, helai hmuna tha kan tih angin kan lo siam danglam thei lo ta. Example pakhat leh kan sawi tel a, OST tih hi tunah chuan an hre la a tawt chho ta viau a. Damdawi enkawlna tha deuh mai ni. Number four te, proxy one te kha kha an mamawh kha damdawi him zawkin kan lo thlaksak a, a e ei chi lei hnuai dar al chiin. Mahse he programme pawh hi damdawi, substance abuse, treatment atana dam enkawlna tha em em ni si kha, HIV programme atan min rawn pe tlat mai a sawrkar hian. Chuan. Khati nih si chuan kan duh dan ang khan kha program ah kha kan lo duh ang thei ta lo ta, duh dan a rawn neih ang ang khan kan kalpui ta, chuvan chuan duhthu kan la sam thei lo. Etinan, duhthu sam te chu ni se, damdawi an rawn tih chuan harsat nan nei ami a rawn pan chuan detox kan ti mai a, detox a sawi fiah vek sen a ni lo nga, detox treatment an kal tlang ngai anga chumi hnuah maintenance treatment te, rehab treatment te, chumi hnuah halfway home a social integration tih te, society an luh leh theihna tur atan hmalakna te ang kha Khang ang hrang hrang kha eng a nih? Tunah hian kan la inpe lo nasa. Tuna kan kalpui deuh bera chu maintenance ah hian kan lut ta deuh vek a, rehab tak tak ang pawh hi kan la thleng hlei thei lo a. A chhan chu professional counsellor te nena hmalak na ngai chi ni ta. Eng angin nge an rehab kan tih hian home a indah hi rehab a ni lo a. Maw? Chu chu kan hriat atan ka sawi duh chu home a indah ringawt hi rehab a ni lo a. Rehab chuan society-a mi productive taka society atana hlawk taka an nun let theihna tur atana buat saihna tur zawk a nia aw pa mi pangai nun anga luh let theihna tur atan chutah chuan system kan nei tha tawk lo khawp mai tunah te hian eh, social welfare chuan hma a la mek a tiangna kawngah hianin a enkawlna te a module te buat saih mek a hei chuan rah tha tha chu rawn chhuah ka beisei tak tak a ni aw aw a nih leh a kohhran lamah te hian. Kohhran lampang hian intih tur chu ngah khawp in ka hria a, amah te tun hma khan hma nasa taka in lo la tawh ta, kan theih tawp kan chhuah mahse an tu leh thina chu tin eng ani tlema in hnuh dawhna deuh te hi nei ni te hian ka hre lek lek thin a, eng ani vawi khata Doh a hneh nghal mai theih ni lo a, he kal reng ngai a ni a. Chuvang chuan a la ti ve lo te ven him kawngah te hian kohhran te hi ai nasa zawk a hman lak a ngai a. Tin, a ti mek te enkawl kawngah pawh hian eng nge ni, kohhran in an hriatpui tam tak parachurch organisation thenkhat te chuan home te an nei ta. Heng te hi tichang tlung turin tanpui se. Councillor tha te an mamawh a, tin, Eng ni psychotherapy tha te an mamawh ang a, infrastructure ah pawh chi hrang hrang an mamawh ang. Camping, camping piah lam a ni maw chung chu? Camping piah daih ni chu chu camping ah chuan thlarau zawngin kan in kalpui ta, eh thlarau thianghlim a a nei lo kha eh pian thar nan chan kha kan lawm tawk a ni, kan lawm tawk ta thin a tam tak chuan mahse khami atang khan a step kal tur ila thui lutuk chulai teh chu eng angin nge kan lo dawm chhawn ang a kohhran pawhin eng angin nge hma kan lo lak ang tih lai teh kha a kan in ruahman fel deuh hlek chunga in ka hria lai chu maw. LG Xboom CM9730 USB direct i pendrive hmangin direct in i play thei dual USB playback bluetooth audio streaming bluetooth leh wifi hmangin music i play thei. Smart DJ two point zero Mania Music duhzawng effect pek te, beat siam te leh DJ tana mamawh hrang hrang a tih theih vek. LED lightings i music beat a zirin light chi hrang hrang a chhuak thei. Mini Hi-Fi system heng zawng zawng hi te fel takin LG X Boom CM ninety seven thirty ah a kim vek a ni. Party, picnic leh gym atan duhthusam a ni e. Authorised LG Distributor, D3 Business Enterprise, Ramhlun North, JK Khenglawta Building leh Mission Veng, Phone Number two three four zero five nine zero. Chanchin lo mawm em em kan rawn thlen dawn che u Mizoram a lei tur awm ngai lo mahse kan mamawh em em si kha kan nei ta. Hnathawhna leh khawmpui lian leh puipunna a hman chi. Sorkar, Pawl leh mimal tan heng item hrang hrang te hi lei turin kan rawn chhawp chhuah sak che asin. Traffic safety cone, Queue manager, aluminium leh plastic, reflective safety vest, message plate, barricading tape, safety goggles, wheel locker tha chi, life jacket mi tin tan a hman theih. A a dang pawh a la tam mai, rawn kal ve phawt mai teh. Chu mai bakah ran chu tha bik pawh kan kawl reng a nia. Tin, ice cream softy machine leh soda cold drinks machine pawh kan chah thei reng a nia. Min rawn pan ve chin teh, quality mila a man kan chhiar hi nangmah a vang chauh a ni e. MNR Enterprise, D eighteen, third floor, Millennium Centre, Phone, nine seven seven four eight four four five one five. Hei le, chawngmawi leh hrang chhuahna chu tawn tla ta. Wow! Ninety two point five percent silver purity Mizoram a awm chhun. Mipa leh hmeichhe tlereuh awmkimna, silver leh non silver quality tha bik leh ka mawn lo. Wholesale leh retail in kan pe thei a nia. Imported bag dangdai tak tak kan nei bawk e. Local vat vat te a sial chiah kan zuar a nia. Isaac Jewellers, Millennium Centre, D38, third floor, lift atanga chhuah chiah ang vei lama pen phei. Hei bakah hian MCM Market cosmetic dawr bul chiah Zion Street ah branded hmeichhe. pheikhawk leh thawmhnaw puitling leh naupang ha kim takin kan nei bawk e. Sang te hui ka zawn a. Hei ui te thar ka nei a ka len pui vel mai mai. Ui van cute em em. Vaccine te i la tawh em. Umm vaccine lak a ngai ni. Ngai e thleng zai nge ni tawh. Thleng hnih a tling ve chek tawh. Thla khat a tlin tawh chuan lak thei tawh reng alawm. Bakah ui nei te hi chuan enkawl that ve te ngai sin a pulhri te vei mai tur sin. Ani maw chutiang te chu lo ngai lawk hawih a nge ka lak ang a. Mercy Pet Care awmnun veng laiah sawn clinic a awm a, ui mamawh chit inreng a awm vek alawm. Doctor thiam tak tak ten an thut chilh reng bawk a. A ni maw? Ka lo hre ve reng reng hleinem. A nih chuan min kalpui lai hman em? Hman lo tur awm chang hleinem. Mercy Pet Care ah hian i ran mamawh tur zawng zawng a teh ber atanga a lian ber thlengin a kim vek a. Quality chi hrang hrang kan nei bawk. Tin, khawvela ui chaw tha ber ber. Royal Canin, Science Plan leh Drools ah te Authorised Distributor kan ni a. Wholesale leh Retail in kan pe. Doctor thiam tak tak ten an thut chil reng a, uitil lak, chhung lak leh surgery chi hrang hrang kan ti thei reng e. Kan Zotlang ram nuam ah hlim leh lawm takin Zofa te ral muang takin kan cheng za a. Mahse, vanduai thlak takin khawvel a drugs sumdawnna leh siam chhuahna hmunpui ber, Golden Triangle an tih mai, Myanmar, Laos leh Thailand si chet in kan awm a, a si per chu kan lo dawng ve nual a, kan chhiatpui ta em em a ni. Heng damdawi hmansual avang te hian kan thalai ten an tuar a, thlanmual ah vanglai tak in kan in vui liam zawih zawih mai a ni. Kum sangkhat zakua sawmriat hnulam atang khan damdawi hmansual hi kan hmelhriat tan a, chutichuan kiam lam pan aiin punlam kan pan ta zel a ni. Kan thalaite chu damdawi zun zama uaiin hre reng chungin kawngka zau zawk thihna lam tluang lamah chuan an lut duah duah mai a, an chhungte tih theih awm si lo, vuak sawt theih ni se, pawisa a inkhulh chhuah theih ni se kan ti, mahse awmzia a awm si lo. Anmahni avang chuan nu leh pa leh unaute khup chu tawngtai nasat luat avangin a char bem bum tawh a ni. Pathian hnena inlam letna an neih theihna hun leh thih dawn darkar tala inlam let se tih chu an tawngtaina a ni ta. Nu leh pa te pawh hian kan fate nun hi kan zir chian fo a ngai. Tunge a kawm a, enge a ti, enge a nunah hian danglam thar a awm em tih thlengin kan ngaihven tur a ni. Thununna tiang leh zilh hauna in a nuna awmzia a la neih chuan kan thunun hriat tur a ni lo. Heng drug addict kan tih te hi kan Kohhran member, kan yma member pui, kan Mizo pui, kan unau, kan fate an ni a. Kan thalai te mai bakah mipa an hek em em mai a ni. Mimal, chhungkua, kohhran, khawtlang leh sorkar anga hma kan lakna te hi kan duh tawk mai dawn nge? A ai nasa in tan kan la dawn. Hemi kawnga tan kan lak chuan mi nunna kan chhan mai ni lovin Mizoram kan chhan tihna a ni. A ni leh drug addiction kan tih hian an taksa hian nge addict an rilru zawk hian? Drug addiction hian taksa leh rilru addiction A siam ve ve a. A tirah chuan rilru a hmasa a, chakna, duhna, mamawhna, thinlung kha a, hei drug addict hi tumah an tihtir atanga drug addict ka ni teng tih an awm miah lo ni. An han ti chin a, thluakah nuam han siam a, kha nuam zawng changna kha a awm ta phawt mai ni. Kha nuam kha thluakah reward mechanism an tia, thil kan tih hi a nuam emaw, Hlim awm emaw a tel khan tih nawn zui chakna kan nei vek a, engkim kha drugs lo pawh vawksa ah pawh nei ta ni tho a, kan ei a tui a, tikhan kan rilru khan a chak phawt zui ta a, tichuan an rilru khan a chak zui ta zel a, zui ta zel a, amah erawh chu an han tih san zel khan an taksa in mamawhna lo siam ta a ni, chu chu physiological effect kha nei ta a, tah chuan hei example ah sawi ta ila taksa a addict a nghawng danah chuan, Hmana zu no hnih no thum lek ina rui thin khan a tih rei chuan a taksa khan a a dik tawh vang khan a mamawh bel ta zel a, a dose kha san zel a ngai ta a. Tin, han tih loh thut khan taksa lama enge ni harsatna a nghawng let a kha a awm ta a ni maw? Entir nan chiri, chiri hi rilru ni lo a, taksa nghawng avanga chiri a ni ta, taksa a nghawng tel tih entirna tha tak a lo ni ta a. Chuvah chuan taksa leh rilru kha a nghawng nasa a. Eh, ve ve ana. A pahnih hnih in taksa rilru addiction a awm anih chu. Alprazolam an tih te, number four an tih te, zu te zawng zawng ho hi chu rilru addiction a awm a, taksa a awmna chhan chu an tih loh thut khan an mahni ah taksa a buaina an nei ngei ngei. Chuvang chuan addiction kan tih hian rilru leh taksa addiction a siam anih chu. a pahnih in a nih chu tiraw hei chhungkaw member ami ten ah damdawi an lo edik hian ah chhung chhung hian kan rui tawh tawp mai a ah rin chin tur hi hriat loh a rin hlel an duh bik bawk si lo a hetah hian eng rilru nge put tur ni ang nia ah chhungkaw hi chu mihring cheng ho kan nih avangin chhungkaw member pakhat chunga thil thleng hian eng natna pawh ah natna lohah pawh thil thleng rim rim hian chhungkaw member dang a nghawng vek a drug addiction ah hian a nasa in a langsar zual a a dik a. Nia an haw khawp mai a rinhlel hi. Ti reng chung si hian han ringhlel ila an haw em em a, chhungkaw tan hi niawna judge pawhin har khawp mai a ve bawk a na. Amarawh chu drug addict an nih tawh hian chuan rin leh rin loh lam pawh hi a ni hlei thei tawh lo a, hei hi kan fapa hi a addict a ni tih pawm mai hi a tha phawt mai a, pawm mai tam tak hian an pawm mai duh lo a, thit luang lo ang a an tia an pheh hel kual an pe hel kual ah hian i buaina a siam tam mai mai a, a drugs a lo ti ve reng mai a. Tih kha pakhatna a pawm phawt hi pakhatna chhungkua tan chuan a pawimawh a, chuan khatianga an rinhlelh leh hlel loh kha awmzia nei lo a, check te ah mi tam tak chuan an an lalmawlawh hlan in an lukham hnuai an lo vak keu a, an pheikhawk bawm an lo check a ti khan ah i rinhlel a i zawn thiam pawh leh a thu ruk dan tang kha an hrethiam mai mai a, chuvang chuan khatianga intihkual intihkual a inveh kual kha an awmzia nei lo avangin e bawia hei drugs hi ti ah inin kan hria a, eh. Engnge kan pui ang che? Tih tawp mai hi tha ber mai a. Ni lo a, a rinhlel awm deuh sawi chhuak mang si lo a, inpua, inmelh hi a huathlala ve hrim hrim a. Eng thilah pawh a ni tho a, drug chungchang lo ah pawh hian min rinhlel deuh chuan min zawt phong se la, thil hi chu min zawt se la, kan chhanna khat hi khan a dik tawk loh pawn kan sawi ho zel thei ta a, drug addiction ah pawn chhungkua khan sawi ho mai tur a ni ta a. Nia, ka ngei a han tih ve te pawh hian a. Rin rin an haw em em hei a ti leh tam tak kan han enkawl a, engemaw chuan an va nghei ve a, an rawn ti leng a tinge han ti la a, ka tih loh chung pawhin min ring reng tho a, ka ti leh ta mai te hen tia chhuan lam hian siam reng a, umm drug addict reng reng hi rin rin awm lo an ni vek chuang lo, an thil sawi tam tak hi rin tlak tak tak rin tur tak tak a awm ve a, Tin, kan rin loh avang hian mi hian tha ngawt chuang lo a, in rin tawnna hian mihring a siam tha ber ka ti thin a. Chuan an tih leh tih lo kha kei a rin leh rin lo ah pawh in nghat chuang lo a, mah duh leh duh lo ah khan a nih avangin ih a sawi ang hi rin phawt a, a sawi a dik lo tih kan proof chuan a dik lohna pawh kha a bulah khan sawi chhuah leh mai tur a nia. Hei ti khan i ti sia mahse hetiang hian i sia a. tih mai kha maw chuti inringhlel melh reng leh inringhlel inchek reng ai chuan direct a intih mai zel hi a tha zawk. Awle awle aw ani le drug addiction hi dam leh thei ani em inpui theih thil ani em dam leh thei ni ta se enge pawimawh ber nia drug addiction hi natna kan tia natna pakhat ani e kan tia an inpawm dan in ang lo a natna dang ang tho ani. A dam thei a, a rawn chhuak leh thei. Helai hi kan hriat pawlh thin a, tam takin dam thei tawh lo, entika amah beidawn thlak ang hian an sawi thin a, amaherawh chu reh thei, dam thei, hneh thei a nia. Amaherawh chu kan dinhmun a zir te, thil tawn, kan thil tawn a zir te, kan awmdan in a zir loh chuan a rawn lang chhuak leh thei. Malaria hi vei ta ila min enkawl dam ang. Amaherawh chuan hnuah thosi len zar leh peih lo ila min seh leh se ka vei leh ni mai. Khatiang tho khan. Drug addict hian an damna turin tih tur zui tih zui tur pawimawh tam tak an nei ta. Chumi an tih zui that reng khan drug addiction hi an dam chungin a dam hlen hmiah thei. Awmawr chu chumi a tih tur ang te a tih lo a emaw a environment a thil tha lo dang a tawn emaw tin a rilru put hmang te a lo dik lo chho chuan a rawn lang leh thei ni mai a, dam thei lo tawp a ni lo a, a dam thei a lang leh thei erawh chu a ni a, natna dang ang tho a ni. Tin, a nia, enkawlna atan hian, a damna atan hian erawh chuan mawhphurhna tam puih theih teh reng mai an ni a, puih theih a. Amaherawhchu chu puih duh, puih, mi kan puih dawn chuan kan puih tur mihring khan puia duh phawt a ngai. Puih duh lo mihring hi a puih theih loh kha hma tla tur pawh hi kut min pe rawh ti ila khai chhuah tum ila amah berin a kut min rawn pek loh chuan a khai chhuah theih loh hrim hrim, keini a chungah inring thap mai ila. Tiang chi khan a puih dura khan a kuta ban ve a, Puihna a dil ve a, a mamawh a zawn ve ngai a, pakhatnaah chuan chu chu pawimawh phawt. Chuan amah berin a duh tawh chuan a dang hi chu thil har a ni tawh lo a ni. Tak takah chuan amarawh chu ṭan ho ngai a, tin a puidua pawh hian no chungin a dam theih lo a ni tih te pawh a hriat a ngai ta a ni. Pau khauh a ngai a, huaisen taka pal tlang tur a nei dawn a, tichung chuan an drug addiction hi a hneh thei pakhatna amah a pawimawh ber. Amah pawimawh bakah khan a dangah a sirah puitu tam tak kan awm ta a, a taksa na ang damdawi pek a ngai, a mu thei lo ang mutna pek a ngai, tin a taksa lam hrisel lohna dang tam tak pawh enkawl a ngai. Chu mai kha ni ta lo a, chhungte tel lo hian drug addiction hi a damhleh theih loh tluk a ni. Mi tam tak chuan a. Anmahni thu lawm kan tia dik e, anmahni thu ni teh meuh mai a. Mahse keimah thu hi ni mah se ka bulah min support tu mihring ka neih that hian khawvel ka hnehnaah hian min pui zel, eng kawngah pawh. Chuvah chuan drug addiction ah pawh hian drug addict hneh, addiction hneh tur khan support a dawn that poh leh khawtlang pawh a ni ang a, kohhran pawh a ni ang a, tin Khawtlang leh Kohhran hi lianpui a nih avangin chu aia te Khawtlang leh Kohhran represent tu chhungkua kha chhungkaw member ten an theihtawp an chhuah chuan awmzia a ni. Chhungkaw hian kalsan chi ni lo a, a tak takah chuan Khawtlang te Kohhran te pawh hi beisena lian tak an han nei a, mahse peihchin an nei. I min hmangaih em em ang min hmangaih mahse chhungkaw kan inhmangaih tluk a min hmangaih rei tu tumah an awm lo. Chuvang chuan kan fanu kan fapa damna tur hian nu leh pa kutah a innghat thui em em, chhungkaw kut a innghat thui em em, chhungkaw in mawhphurhna lian tak an nei. Aw, a ni le, ruih theih thil ngei duh tan hian damdawi a inpuih theih dan hi a awm ang em? Awm teh reng mai. Che kan sawiang khan a nghei duh tur khan nghei a duh chuan doctor rawn sel a, a chhan chu han nghei dawt hian, A a thin let kan tih withdrawal symptoms suffer an tih mai te hi hrehawm tak a ni ve a, hei hi puih loh chuan a tawrh tawrh chhuah a har ve a. Tin, zu ah ngat phei chuan a thih te pawh thihpui thei te nei vangin damdawiin enkawl na he pawimawh em em a ni. Tah chuan a hmasa berah chuan i an ngei tir hrehawm chhawkna kha pek phawt an ngai ta a. Zu a ni a maw, number four a ni a maw, eng pawh drugs ah khan nghei tir hreh awm siam chi a nih chuan kha kha damdawi a enkawl phawt a ngai. Chuan tichuan an lo nghei chho ta a, a dawt leh a pawimawh ka ti em em chu nghei zuina hi damdawi pui theih awm ta a ni. I Zu ah chuan zu in pui theih miah loh damdawi te kha Zu nghei duh an nih chuan kan chawh ta a, an hming te kan sign tir a, zu in zu in ngam lohna damdawi a awm ta a ni. Khang a nei te kha chuan zu khan in ngam ta lo a, tichuan thla hnih thla thum kha an han nghei char char a. Khami chhung khan kohhran in kan lo pui a, khawtlak in a lo pui a, chhungkaw in kan lo pui a, anmahni pawhin tikhan kawngte kan lo zawh hman a, tichuan Zu kha nghei zui thei ta a, chatuan a ei tur pawh kha ni chuang lo a, chhan chu damdawi hi chatuan a ei chi ni lo avangin eng emaw chen atan kha an ni mai a. Tin, hei number four kan ti a te pawh hian ih number four ruih thei tawh mi lohna damdawi hi a awm a ni. An suffer tir kan han enkawl ta a, an suffer a zova, mahse suffer a zawh hian drug addict Sawnei hi a la reh mai lo. Tah khan a nghei kha process a kal dawn chauh ta a ni. Chakna a la awm reng a, thlemna a la awm reng a, a drugs ruih thei thil a la awm reng si a. An tan khan han kal hlek se thlemna hlir kha a ni ve a, ih chakna a reh bawk si lo a. Chutiang atan chuan damdawi pakhat ei tur a awm ta, ih drugs lo block tlat tu damdawi hi a awm ta a ni. Chu damdawi an ei chuan drugs kha block tlat a. mi in thawn pawn lo pe se han in chiu mah se an rui thei ta lo a chin a kan sawi ang khan enga ti nge mi hi an a dik a chhan chu an in chiu a nuam an tih vang khan an e dik a ni mai a mahse kha dam dawi nei tlat chuan han in chiu mah se kha khan han ti mah se nuam kha siam ta lo a cheng cheng sang khat pawh thlerang chauh cheng zanga pawh thlerang chauh kha lo ni ta a chungah chuan drugs khan zawng zui ta lo a khami drugs han zawn zui loh chhung erawh kha chuan sawi ang khan kha tah ringawt khan in nghah a chi ni lo a Ka hril fo thin chu, chhungkuain lo inkhawm se la, khawtlangah lo inhmang se la, kohhranah lo tel nghal se la, amah khan hemi main stream of the society kan tih hian rawn vawrh lut se la, tah chuan nunphung pangai mi neih rat thin ang kha a rawn man hman ve nga. Tichuan chutiang rei taka ti tawh hnuah chuan thlathum thlaruk hnuah te chuan kha damdawi ei lo khan amah pawh khan drugs kha lo mamawh tawh lo thin. Chuvang chuan Drugs hi a tira ngei inpuina mai bakah a ngei zuina damdawi hi tha tak tak a awm. Ei duh an awm phawt chuan mahse an duh a duh leh duh loh lai kha chu a mawh phurtu kha chu mihringa kha a ni ta a nih chu aw. Awle. Heti khawpa kan thalaite nun tichhetu drugs hi thisen chhuak khawpin kan la do lo a ni tiraw? Drug addiction atanga him dan tha ber chu tihchhin loh tawp hi a ni.